Lutuwa man dwan odonga oto tin nende pyera aryo ceng baraja dwe me acel mwaka alip aryo ki pyera aryo abic. Atamo ni myero acwal dwana bot lwak kara me wibye dong oromo. Pi rin dong ki cok kuto wek gweyo odilo dong ocakke. Nomination me palament ma an atye ka bino ka cung me palament dong tye idwe me aboro.

Ka mitini tye ka kenyo ma dewa aye dong tic pe, gin atima dong pe, wun aye dong wubedo i wi lori ni awa man, awa man, dong wumito cente me acama, wun aye wun jo ma wubineko gang. Pien Acwele waco ni, Anyara ma ming dugo kica ata. Eni-ni kara ma myero ilwodi ni myero kiyer lutela ma lubbe ki kany ma in itye iye. Ka itye kany maber, ibolo kwir maber. Ka itye i bur coron ma imito ni kiwori woko, myero inen ni inongo ngat ma kerre tye ma romo wotti ki i bur coron. Ento ka mitini dong tye ni kare eno kare me cente, lucungu dong okel cente, kono odong atogi dong okel cente, dong gipok ki ajent wek dong kimini cente dong in icam pien dong in itye mobilizer, ci kwany nyio ki i cungu ni

Ento ka dong in ibedo woko ni dong wan oajent, dong icwal cente woko botwa, an ati cente ma mega, yaka dok abina amini wek in igwet ita kwi. Meno enoni gilwongo ni bribery. Pingo myero gibiti abita yaka ibol kwi ki ngat ma romo cobo pekoni? Ka itye i gurup enoni, icar. Dok wun jo ma wumito cente, wucikke ki MPs ma tye i opic. Pien MPs dong eni mung ma dano weng ngeyo ni mucaragi tye milion acel nino acel. one million a day ma kadi ka dong guto cene nining jo okene kadi ka dong gulok pii odok kong tere ni myera ki retgi so ka wun jo ma wuyenyo cene ma laa dogu oonyo aonya i cente ni wucitu bot lutera ki camgi matek ci ki kwanygi oko woko actually kong wapwony bedo calo luloki actually mito bedo caa Acholi mito bedo car. Acholi ka dong ocamo cene-ni, bol i kwir woko ni dong pien myero ibed ki ada ka icamo cene pa ngat moni-ni, myero dong ibol it ngat eno-ni i kwir. Nga ma owacci? Ngat ma tye ka mini cene-ni cik bene pe ye. Kilwongo ni bribery, ma bene kiromo cwalone i kotwa, kingolo wa yeko ka ngat ma otiyo ki cente. Lulokke dok loyowa ka kenyo. Lulokke ka cene man obino ki cam acama, ka cene man obino ki cam acama, ka cene man obino ki cam acama. Ka dong oe camme bolo kwir ki wai ni, Aa kono dong iwekwa, wan ongeyo ngo ma diyowa. Ka gino moni owec iri, ma owec iri, cam moko. Cam moko. Cene eni milion acel nino acel pa MPC. Cam moko. Ento ka odong ni dong me bolo kwir, pokke oko. Ka in iwaco ni ibol kwir ma lubbe kite camo cene kede, neko gang oko. Ineko gang maber, ineko gang oko maber adada. So jo eni mi ofici dong wa bicako dong diro teginik mukene ma kiwaco ni BC VO. BC BVO. Cam Chris bol gudonga. Cam nga bol gudonga. Cam nga dong gudonga. Myero dong wabed ki teginik. Pien an bene dong ma atye ka dugo eri, kit anaka na waconi, ma dok ni an ating cente ma gwok atye ka pwony kwede i univaciti, ma gwok atiyo ki i lobo ka munu, yaka abino abitwu ni wubol ita kwir, bedo calo dok wun wuye wutye ka tim maber, kakanyoni kwir obipoto woko. Ka kenyo nongo kwiri obipoto woko pien pe dok ibito dano abita wek inen jami maraco ma tye ka timme i komi. So ka dong in ibino ni in dong in dong kare me cam, ci myero inge ni ngat muketo ladidete i wi goli dong ngo, tamme dong tye nyanya. Dong ngo marac pa der atika atika ma tin odonge oto tye ka dugu ka cungo? Ngo marac? Ngo marac? Jami maraco pa dee tye dwong. Me acel, kubeddi dong wadonyo i kare me Human Wrong, kun kara ca wan watye i kare me Human Right. Kacokke weng ma an awoto iye apwonyo dano lok pa twero gi Human Right. Twero pa dano ki gwok twere ka dano. Police pe myero omak dano labongo cik. Police bond dano ma tye i prison remand myero ki kel lok i kot. Meno human right. Ma wora opwonya bene wa yang ma lyel oto James pud kwo. Kubedo ni pa dee odok koko i buc, odok koko i bur me human wrong kara ma ki turo twero pa dano. Wun jo mukene ma wuwinyo lok pi odonga eni ni pe tye gin no mo maber i wi lobo ma loyo twero ni. Kadi ka ni ngat mo omii ni cene pong ot, ka twero ni peke konye peke. Human right pe obedo gin ma kicamo, pe obedo gin ma iketo ijebani. Gin ma nongo weko ibedo dano adana, gin ma nongo pe weko in ibedo opii ingom ma megi, human right. Kubedi pa deyo doko ko cer ni lok me human right ti lok me turo twer ka dano, lok me dino dano. So step acel ma nongo wacito i anyim i lok me twero-ni, kubedi dong wadok step pyera aryo angec. Ngat ma dong romo coko jo me i opic-ci dong peke. MP nongo myero obed MP, MP apiya-ni, MP ma nongo coko won kom abic, kubedi ni pa deye keny, won MP mo ma romo coko pa deye tye. so lok me human right ene ka dong in ibedo ni kikel cene mo ijebani yaka dok kipwonyi lok a human right ti ka keny ibal oko ma wa jo mogo ma ceri kot kot kingolo lu lu no gitye ka turo twero pa dano so lok me human right wek ogwal pye oko iwi ceng dong adugo oko ibar lok me aryo lok me ngom yang mo aloko lok me kampen jo kere bino ah man dong bicako loko lok angom man dong bicako loko lok angom ee dong bikel lok angom Aya dong ki wayo wano loko lok angom me yenyo kwi kubedi wano aa ki opici tap lok angom dong pud duko i front line balaro ni nang i kin piny ngom i acwa arany dong ite tongo ne atonga dong ki pimo ki katala i akemo koc lawor maja cabit aryo angec mwony orumo dano me dyere ni dano oa ko mwony dong yubo ot atye atye dong itye ki ginu mo mano pe romo time Meno ka odong ato i opic, ngo omiyo apar lakang amuro madivani weng odong acung iye? So ka in ngat moni ma in itye ki kwi kenyo ce pud ibedo ni odong a obedo mwaka pyeraryo i opic gin mo mutimo peke, penye ni pingo mwaka angwen mudong a obedo pe i opic kicako mayo ngom pa dano atir? Actually ngat tuk penyo lapeny ni odong abedo mwaka pyera i office otimo ngo? Eno ni en dong en en en dong laming ma myero lut kor ogo neko pien mwaka angwen keken i office eni dong kono nen kong dong peko ma dano tye ma kubedi be dong cik ma tye ka bino i nyim parliament ni ngom ma pi puru myero ionyo iye mucoro cik eni amyero an abed i line Amito abedo iye. Mito dano ma kene ka pud loko dano mabor ki wa inyere ero bikele wa loko wek lok enene. Ma balalo kikome kubedde ma giwilo ngom kwaro, ngom kwaro pe ngom acata, meno gin ma wan wabicako iye. Kero pa jo mi ofice enene peke, pe bene oyatgi, kerogi peke. Liyub redio ngeo kilwongo ni kapacita, Ka pe iketo kapacita ma rwatte kede ka dit mogo tye green, mogo tye red, mogo tye yellow, ka pe iketo ma rwatte, radio opup i kok. Ker ka jo me opice ni peke. Awaco me acel lok ka human rights, awaco me aryo lok ka ngom, lok me adek malit mada lok ka cam cana, lok ma kilwongo ni corruption. Corruption, corruption tye marac mada. Kara ca i kare me kampen mukato wek dong awac omong moni. An pe angamo doga me waco ni pe kiye obwoya nyo kiye obwoya. Aling oko mwata wa wek awek yo. Ko ocero tem yone. Pien kara eno dong tam tye ni Colonel obwoya retired commander mo dobi dugo ka yubo nyinge. Contractor mo ka de yubo yo ca yo kak obwoya keri mak ngwec. In lapok kodi mo me binu. Bino imiyo kodi ma pe otwi obwoye dong obineke aneka, pien obwoye dong kanol. Dano muteggu ma obibino ka yubo gang ginnu mo ma dong obwoya dong mito i wi lobo-ni pete. Kiketo obwoya i opic wek obwoya, fearless, oyub nyinge. Mak lukwo tweye ko. Jo mogo me dictrict dong gucako ngwec ma peya kanol ngo obino i opic. Dano ocito ki gen ni dong kanol aye obin, giri dong nga largo, largo ka obino be calo ibiryemo cam cana tu donyo ka donya do i ot ye. En gin oweko ki bolo kwir ku bwoya eno. Ento dong tek obwoya oo i office, twol kara dong twol. Twol kede ka dong oroc dong pud bedo Mister twol. Bwoya lokke o. Gin ma kiketo iye gen ikome ni peke, gin dong odoko lok moni ni ka dong iloko wek wanongi. mutoka kato i kin piny ryerye ni watye cam cana dong tye ka medde ameda i opic ma bene awinyo ni dano ma bino i district kenyo bene pe kitye ka coyo litino pa dee tic dyang ma kimiyo dyangi ka dano murwenyo pyeraboro wiye abiro dyangine wange tye business bit pa dee district dong odoko pa wadi oo ki lurem. Nongo muonyo gaba gi gu kati oko dong kare ca nongo piny obwoyo ko bedi dong ti chair person district service commission dong ria ria ki pick up i kin piny wek ki coyi tic myero imi million aryo million adek cam cana pa dee ti oko i level ma malo ci ka kenyo tela ongayo bwoya ko tela ongayo bwoya ko gen ma ki keto ko do oa ko oa ko dong dong be okwanyo gen dong akwanya ki kome muyeme kara ngo Muyeme kara pe poto mabor ki i te muyeme. Mogo iwinyo ni oo cito ka kwalo dyang i olam dyang pa dano. En jo ma dong myero obed i buc en aye lukwo dyang, pe jo ma ocung pi twero pa dano calo meya ki lama fearless. So jo me ofici gi lucam cana kara ma pud peya wabino i makar ni gin aye keto road block yaka girayo cen i makar. Kobedo ma goyo duru malongo elelelel Museveni dong obino iye wa ki mwony. Co cam cana tye marac pa de. Cam cana tye marac pa de. Ngat ma nongo atye ki gen i kome maryek ma loko leb mono maber en aye Ocen Justin. Ocen Justin. Pa bene amito lok i kome. But Ocen Justin en aye tye ka doro district. But tye ka tic ki ngecce me konyo en ki jo me Latanya. Pe me konyo pa de weng. Co corruption tye marac. Lok ma acel ma dugo dano pa an pa de twero pa dano. Lok ma aryo ngom. Lok me adek cam cana ko de onen gudi ko. Onen na gudi pa de. Onen na gudi yo gang wa eni. Man ko do mita to ma giti kelo lyel ayaka dong grader cako mo i kin piny. Mo wati i parliament wamiu graders i district wa ki wheel loader weng wami i district kenyo myero ki woti yapu yo pe ki kur cente pa gamente. Gudi ki poko ko ni gudi eni pa gamente. Gudi ma a ki Lira cito Kitgum, an aye amoko cik i palament ni kiony lam iye. Eni pe tic a jo me leyo kor-wa ni. Gudi eni wangeyo ni Central Government Road. Gudi ma kilwongo ni Moroto Road ma a kato Lagila, Lunyiri, Rajkoko, bino ki lak cito wa i Kotido, meno bene yo pa gamente. Gudi ma a ki pa Jule cito i pa Dee Town, meno yo pa gamente. Meno central government me Uganda aye myero otim. Gudi mukene weng tye local government road. Ki gudi mukene tye gudi pa sub county. Ento kubedi dong gin ayang wan omoko macalo cik kubedi dong iloko dong odoko bajo. Aa gudi eni pa community, gudi eni pa sub county. Community ma cuk ki raya libe adek nino acel pworo gudi ni ni. Grader ma dong wakelo i district wakelo pingo? So ka kenyo ni tela ongayo jo me pa dee oko, tela ne odoko ni wek dong anong yona wek ka diki maca kwi ongane dong no an atim maber. Awinyo jo kene jenyo ni lamony poto kwini ni in ikuwa, kuwa, kuwa ka dong in itamo ni ka dong in itamo ni lamony pe poto kwi, pingo Besigye opoto kwi? Wan wabibino wa myero wa correcting pa deko myero kinong MP ma nongo romo ngo cimo wang LC5 kero pa Christopher Komakec mi cimo wang obwoya peke kero ne pe kong keri ka gucungo acunga i kin dano ma po guloko ci adida Christopher ene obiro coko obwoya ka obwoya kero uniform oko ma rwom ingute ki bade wa icinge ene Christopher loko ni Kong obed biloko ki leb ango? Now, peny ma myera dano otim pa dee. Lapeny ma myera kimok pa dee ma lego ni kigo wa ki naa ene ni, Ngato moni ka opoto ki i tela timme ni ni? Meno aye jam ma myera kimi ki ngato moni pa dee. Odong ka opoto kwi, pim wa i ngom, ot bel malo. Luwil apoto kwi, Akera opoto kwir, ento opoto kwirwa ni pe waweko kaka, pe waweko kaka. Iwinyo ni odongo ariya ariya ariya ariya ma ka aa i kin piny, riya riya riya riya riya ka cwalo dwone i yamo me cwoko gang. Pe waweko kaka. Meno nyuto ni akato interview me poto peny, me poto kwir-ru. Akato interview me poto kwir-ru. Akena opoto kwir, owinyo ni akena pokke ki dano. i wi lyel kany kono kwene kono kwene i wi nyom kato kany akena no kato interview me poto kwii o luwila poto kwii luwila greda lori otingo cementi ka dano hardware ti kenyu no ti wi lyel ti oko gang me no kato interview me poto kwii jo mukene ni kong itemgi ki poto kwii wek inen kit ma gitime kede meno interview ma dano weng myero kat pade Dano weng ka dong in latela pa de yo pe ke pot tuko ki nen ngo mi timo mwaka abic en en dong lok ma lubol kwi myero mo koko amoka ni pa de interview tye aryo interview me acel me kato ki interview me aryo ti me neno kit itime kede ka ipoto eno jo mukene ma dong kwi ocero ngane dong ki rwenyo ni pap Awinyo ni Christopher okwong akwonga ni ka inongo tam acel pa dee mwaka apar, tek ki inyono pa dee iloko nyen, ineko cimme, icako kwo manyen, icito oko dong tuggi. Dong gitye piro dano apira ba. Hmm? Dano mangic pe twero tela tobine pe rwatte ki tobi ma mitte i acoli ngic coko angica ni pii oyelle mere ba latin Christopher koma ka oyelle opwonyo leb poko Lanca do ilyelo i awer dong ni dong ibolo caro lok ni ijuk kweyo cito ki maro i ot cet. Yaa! En ngat ma dong telo iyi neno bedo pe bedo inge wa caro lok ni ijuk kweyo cito ki maro i ot cet. Maro in icwalo maro i ot cet. Caro lok imyero obed tye ni ijuk kweyo cito ki cet i ot amaro ne. Ka dong ngat ma ikelo i opic bino ka pwonyo leb apwonya i nyimwu ka lanne i lyeli madongo, eno dong, eno dong kikwanye akwanya in fak dong tin, dong en nino me agikina bene me lok i kom kom Akec Christopher, pien tic adoga dwong, tic adoga mogo bene konyo me cam. Latin-ni pe twero gin mo keken, kome kec calo nyinge. Kikelo akela, kerone peke ka kere. Laco kikelo akela i mwaka angwen i opic, dako peya ocako camo lemon. Dako peya ocako camo muyeme. Ene dong nono dako-ni obiyaca wene. Kor ticce pe. En ma giringo eni-ni ni rye aryeya i kin piny ka poko jami. En en aye gin acel ma bene odong atima ma kato wa en i tyen apar. Dok bene mogo amedo bene ma pa ma gin pe gitwero medone. Padeyo yabu wangwu. An myero onge ni kanya Uganda tye ka cito iye ni dong gicito myero twon ni obed tye ma gioro aora ma ka kiwayo ni joni odonyo i bar odonyo ma giwayo joni oko pi ma olip aliba ka icito agaga okuja kiwayo ni twon miyo agaga nga profesa ogenga latigo ne odonyo oko yo agaga odonyo oko icero lira twon mi lango nga jimi akena no langi odonyo oko

icero kwene iwinyo nying madongo icero lamwoo jo lamwoo kati oneki lare no kati ibino kit gum jo kit gum kati aber lilian no kati oryemo okelo wota tit okelo lutwa no kati no dano tye ka donyo i bar ma nongo kiwayo ni dong Uganda dong onywene dong myero kinong dano ma a ki district ka dong ebino pa deye dong twonwu dong angagi Dong nga do wun wutye ka winyo rit lokka eni? Twonwu dong nga? Ni dong ikel ngat ma giwaco ni i jok kwer cito ki marre ocit, en aye dong twonwu? Adada eni, en aye lok me lawic, lok me lawic ma kadi ka dong itye ka lek lek pe myero bene ileki ni enoni aye twonni. Co tere ni myero wagoyo reverse gear, wagamu en jo ma nongo twon, ma nongo ka gubedo i wi meja ki wa i joni ca, pa dee bene tye i wi meja. Atamo dong cito Kampala ka icito iwaco ni irero donga ki wai in gino murac kedi icito lira lawic icito gulu lawic kam weng kikwany lawic yo ki wi dano wek wadug woko ngo i polen icel tecu kuca iwinyo ni nga okupa Elaija okupa Elaija obedo i palament mwaka pyerabic wadonyo wani kede icito tung i busoga kuca iwinyo ni Abdul Katuntu

I bino Kampala kuca, Michael Mabike tye ka dugo aduga wan odonyo kede palament 2001. I bino kono i cet kwene, Meya Erias Lukwago, Meya me Kampala, wadonyo kede palament ma bedo i nget akipe ni. Dano dong oyubo twoni pur ki oko. So lakodi lok moni me bino ka bango wi dano ni. Ci o kono mwaka pye aryo ni lok eni ni lok eni lok ati ta keken lok ma dong ma bene dong konye pe ma bebe ka dong ngato owaco bene dong ngo kadi ka bed ni wabedo i palament mwaka pye aryo dok acak kwano gin ma watimo weng ciling ma acwalo ki i palament calo odongo to schools ki yubo adi cakke 2001 schools kiyubo adi, health centers kiyubo adi, health centers weng bene ma dok an akwanyo cene me ka keto solar iye weng kiyubo adi. Ma pa dee yap ayaba 2001 wa bridge eni ni ma cito i i agago ni bridge eni nget pa dee ni nongo mutoka woto ki idye pii wan aye pe oyubo bridge eno ni pa dee nongo kibedo ite tent kibedo ite kema ite uniport schools ma kiyubo cok miya aryo Health centers ma kiyubo, gudi ma kipoko, security road, elek eling twic, mac eling twic. Eh? En en mubedo ni mwaka pyera aryo, ko nene pu aloko matek ateka ma kidiyo Museveni adiya me ye poro lok. Ko neno a ki kam konyo dano i kam wek kikel cam relief, kinen ni pe kionyo glass iye wek acol oto, ka dok pud jo okene tin loko ni odonga gubedo mwaka pyera aryo pe gutimo gino mo, no myero akok akoka ki pig wanga meno yet. Meno oyeto jo murii i kam tangi kituco adi? Kong tangi ma an atuco pi an ma party pa local government. Ka MP mo tye ma otuco tangi kobedo i kin Christopher Komakec ki Menya gi tangi mo ma ituco ki ce ni cima atuco aryo America America nyo dano cimo peke. Ot yat ma kicikke ni kikelo-ni peke, peke. Kicimo en Health Center en ma jwi mudongagi ocako foundation-ne wa con. So pe oyet dano ka miyo cene ki group-pe. Wan omiyo bene makato enoni. En otitta jemi mukene me timo mapat ki miyo cene ki group. An atito en, tange lunyira tucu ki cinga. tangi biwang. Meno personal project ma lurema ma woko nongo gitye ka bino ka miyo kony pien ni odongo acung matek. Co bedo ma wang otwolo. Eh? Lucung mogo ma bino ka nyute kono ne gimito bedo MP calo luwita. Luwita pe twero ya. Luwita men lyel adet. Luwita pe twero wek onyute anyuta i anyim ki neno kanya kiketo iye an. Interview ma yot loyo me bedo rdc myero bino dong areti onyok Andrew ca cimo te rdc cung bene yang ki dega nok te rdc so luwita pe twero lawo maja bedo wana kol Antony bene wa ikoko tye gudi mogo ma kitujo i wiye muro gudi pu tuj kimiyo certificate oko kiculo contractor oko contractor gudi dong peke. Cene ne mogo dong pud reki miyo en ki luwita dong tye ka bino ka yubo structure. Ye lok me agaro bene ma kenyo bene lok tye atum so luwita pe twero bene pe obi kato. So jo ma tye i kore pe gi bal bene cawa. In latela bene pe ilaro ngom ki jirani. Lok moni ma dong tye wa i kot Kampala me tele i kin ngom. Ngom pa luwita ki dano weng ngeyo kanya nongo wange tye iye do. So eno ni bene pa bebalo cawa aye but Jo me Amor tye yenyi ba? Ee. Kong dong imat pii inen bene. Polo. Imat pii inen ngo? Polo. MP Yang pe gamo cimme? Myero igam cimmi. Kadi ka wii oli ni, myero igam cimmi. Wan kene kene ka wagamo cim nongo dwan dong omedde pien nongo mogo igamo cim miya aryo. Man Christopher Komakech Laja, kigoro cim, neno nama ka ajent pe tye gamone. Kicito kinongo cim pa ngat okene kigoyo gamo ma kigamo en ngat mukwero gamo cimme ene do wa ya an aye do pe gamo cim acane do dong ki lawic dong ka do ineno wange ca en do ineno calo latim tango ma timo tango ne ongane o kun dano opong i cuk ka neno tango like a magician explaining a failed magic. Ene tic muyaye ene pe ngat amyero obed wa i office. Nongo myero igam cimmi ka gin moni peke iwac ci peke. Pe tye ngat mo ma romo cobo peko me wi lobo-ni weng. Ka tye, kipoko ki dano. Man dong awinyo ni kubedi dong tye ka bedo abeda i opic pa Speaker of Parliament ni kikonya ki creating pa Deyo Municipality odong arekeo. Abireti, abireti, banya boo kiculo ki boo, banya cwii kiculo i oro. Areti, ibipoto, kur dero, ibipoto gin aromo nango wa leb tong.

Odong abedo loya pa East Acholi Cooperative Union. Kimako kore ocamo cene pa Union. Dong obedo kunu i ofice naka jo pa DPP wa ijara in icito acita i field pe ibedo abale cawa kany. Ngat a nyeto cak gang a rwot myero onang cinge. Ka an ayelle kiculo cooperative billion acel ki million pyeradek ce gin okwanyo percent mo manonok kimina pi pwoc pi tic ma an atiyo ma bene percent ne pe gin aye okwanyo kore aye owaco ni gi ocula. Cen ooko i account gi ba. An da oa wa ee an alonga aceto lamungo aceto kwene aceto kwene jo mogo i ministry kuca bene noo guwaco ni myero ki nen gi pien ka noo pee noo pud abi nongo ginu mo omi percent na gukwero ka ceng gukwero awaco bal pe waceto i kot aketo certificate i kot moo kuman cim kuman macalo lawyer giculo gikoto ordering ni omi gi ordering te tek stanbic bank kwanyo cente eri ri ocul bot lawyer muti oticce pien an aruko twak aryo Kin okene ka aruko tok me politics kin okene aruko tok me lawyer. So there is a court order. Man dong etye ka buto abuta i office pa DPP. Oh kimako donga wek obal nyinge. En dong politics e weng eno. Kubetini calo kubetini jo mo tye ka goyo na cim ki i Paimol, mwony ya obedo i camp gi. Myero kicit wek gament ocul gi. Mwony obedo i ngom gi. Dano dwong ata ma pe kiculo gi. Ka acung iye calo lawyer Wa i payo mol ka caa-ni. An dong acit dong calo MP nongo an atye MP me payo mol. Acito calo loya i ngom eni-ni pa Jimu Army Barracks pa Jimu. An aye acung iye naka updf oculo ciling bilion abic bilion abic pi ngom ma mwony tye iye pa Jimu. Nongo mwony kwanya woko nono ki gum marac jo eni gutelle kwede i kingi, loya ogikgi. Pe kimedde cula wa ciling acel. En ladit latin Acholi ma kilwongo ni Okello Aus mwony nongo tye ka bedo i ode ni ode ka obedo iye i Kampala ode neno wa kanya president buto iye kimito kikwany ode ti tek an aye pe acung iye ma kiculo cente pa Mzee Okello i account ma mega odong ato en company advocates billions so an pe amito ipwonya dok pe ilok lok ma pe ingeyo ngo ma lawyer timo ngo ma MP timo so ka ibidengo wangi lok enoni Yeny lok mukene. Dok bene wun lwak me pade, wubedo ma wangwu twolo. Lakodi jo man ma mito ni lutela mabeco weng gimakgio, meya obed toke i buc, ki lama okumu obed toke i buc, odong ato kicwalo i buc, ki mito me balo nyinge wek obal kwir ki piny. Meno en ni dano ma luming. Ka in MP ada, cak penye ni ki i kom cente pa Union milion miya abiro ma ocito i cente pa i account pa Union milion miya abiro ma an aleka akelo ni kitimo ki ngo? Union otimo ki ngo? Aceng Ellen gutimo ki ngo? En aye myero ipenye gam mogo. En aye giwaco ni lupu ko cente mu a ki malo pi ticci mi lupu percent mu cito bot lawyer. Meno pi ticci. Co ko ipenye, Gamo ni milion miya abiro mudong oleko okeloni, kitimo ki ngo? Kiyabo ki jinari puranga, kiwilo ki pama, kiwilo trakta? Penye ka keny igam mogo. Awinyo omega Ceng Ellen waco ni imiyo mogo ki lyelo lanya Jacob. Ka dong labol ma imiyo i wi lobo weng, cadenni weng dong oto oko. Myero inge ni onongo in pe itye ka cito ngo i lain ma rwatte. Ka in itye ka cito i guluba, i taxi park, Inongo luot mutaka tye ee gulugulu kitingo wa teni be giromo wayeco badio yeco badio meno nongo luot mutaka ka dong ioto mutaka dano obedo driver dong dwoyowu cwalowu gulu putoda dong dong kenyu lutoda dong dong kenyu ento bal ma tye ka timme pa der ni luot mutaka gimiti gibed ka dange mutaka naka wanga driver oo gulu Luajent pa lucungu dong gutyeko ticgi, lacungu dong myero dong otim ticce wek kor ticce onen. Kadi wa, kadi wa, kadi, kadi wa papa, kadinol ka obedo inget papa, ticca man dong myero kiwek papa obed kene. Kadi wa re, padi, ka lagam mica obedo inget padi, ca man dong padi myero dong obed kene. Kadi wa reveran lukel tye, cawa man dong myero owek reveran kene en oman lutela-ni ka weng ma giwoto giwoto en ki putoda ki ajenne. En onongo dong tyen lokke ningo? Irali weng dong ineno deba gi Philip gi. Kong dong an apeny, kadi ka bed ni bolo dog, kara ca ma tyen odeba dong kimito ngune anguna ni ma acwalo sample tyene wa i lobo South African, pingo en pe oringo bot kaka gi me rayo cene? Nongo kaka nongo jo gang gi tye kwe? Pingo jo gang gulingo ni tit? Nyo jo gangi pe, pingo dok nongo kiringi bot odonga? Oh, so i kare mi ngwen ki kare mi okok kare pa patte ngo tye? So lakodi putoda eno ni kikwany gi ki ket gi te. Actually gin na pire tek loyo wa mito neno ka kwi otum kita lu ma dong nongo wareto gi kita gin cako bedo kede i kin dano. Luwanga eni gitye ka bedo i kin dano maber, oneno dong ogele gi, komo dong ogele tuk.

Kainan itye i ogwil ka ca oneno gitye ka bedo kom dano kikome wun inya okoko i komgi ni o oh, eh, ka dong kwiyo kare dong bineno kwo ngayogi gitye ka buto kec so jone eni gitye ka bedo ki woro maber dano pud woro bot dano pud miyo woro botgi eh? eh? dano pud miyo woro botgi jedegi rac koko Co jo eni ni putore ni wabidiro gi wek diki mere kong gin obed toko ping bene mwaka abic interview gi bene ti pat ki interview pa jo me office actually gin aye dong myero wek dong dano dong oringi ka bolo kwi wek ki red gi aye wek agent opwonye pien gin giti maber ba ma ki cito rali nongo kiti ka miyo allowance kiti ka miyo allowance ko dok ocito pu kor oyero dong aa pu kor dok ocito lagila oyer ocit bot kwera gi bolo cit oyet yet kunu gin dong giti tic ba Dong gibino ka dangnga ni, Aa, do lobo obino. Ot yat mo owaco ni, Man en bimenyo dano, ot yat aye tye kwede. Co dong wadoko ryek. Wadoko ngo? Ryek. Wangi be dong pe wek kwiwu ongak ba. An dong i tic ma abicako i 2026-ci, wabicako tic ma nongo wawoto ki form kita kibolo kwi kede. Ka wun kwiwu ongaki, dok wa iweko ko itimo correction. I twere tate wan ko dok watimo correction yaka dong kicako neno ngo ma nongo tye. Lwak me juk Levi tye winyo lok ka eno, pe wuwek ongaki, gin obidong. Civil servants mogo ma guroyo wigi i politics, lutic pa gamente mogo ma guroyo wigi i politics, calo Festo Okidi, calo Ilweny Jacob. Gin mo abitimo cabit me acel ma akena atye i office, en aye interdiction, wakwanyi woko ki i office. Kwanyo woko ka pe ojuko royo wi wi politics Festo Okidi olweny Jacob ka pe ojuko do nge ni ope so an do odonga oo ki bar en pe ti jee angec pe ti jee angec obedo ki tek cwiny. Poto ma poto kwini otime maber. Bene amito nge ni pit dano en ma winyo loka ni ti mogo ma gitiyo i civil service, ti mogo tiyo i American Embassy, mogo tiyo i British Embassy, pe amito waco dog, mogo tiyo acoli mabeco Kampala, mogo tiyo acoli ma ti mabeco i lobo Ulaya. Gin wa oba acel mo ma gimito ki bot MP peke. Gitye maber bene loyo wa anno. Ento gin ma kimito kiwaco ni MP ma ka oloko i palament nongo kiwaco ni an latin pa dee ma nongo iwoto ma wii tye malo ma dano bene pwoyi ku dikku ni a ka ru your MPs odong ato thank you wek acul breakfast yo wek acul cai ni obwolo kwiri maber ti mung moni kenyo ma imat Cecilia Gwal ki angero gutu moe angero gutu moe weko bota dog mung eno ni myero abin acobi violate bota so waribu dog gin an mere atye ki gen bene pe dong ogona cim ki myel kom a dwe dong icak woto an angeyo ngo ma atye ka timone nino me nomination obiromo nino me campaign obiromo wun wede gicak woto tika wungeyo ni gubedo ka lwongo rally calo lagila dano obipong wa yat pe dok police bino ka ringi ni a kare me campaign pudi so jo ni okwany nying gi okwany nying wa bed dong ocake tin bed dong pe wubi winyo bed dong nge abiloko wa loka Christopher Pien, pien tic adog adwong pa mero lane. Ka dong latelani waco ni juk kwer cito ki maro i ot cet, aa, enoni dong level ma ngo? An dong pe abiloko iye. Rubanga bikonyi Acholi pa dee bidugu i map me Uganda. Wumako lok abidugu i map. Ka Rubanga ma ocweyo polo ki lobo ni tye ada, pa dee bidugu i map. An apwoyo wun weng me winyo lokka.